Düýnki gün Instagramda ýazamda jogap bermeýän adamlar bu günki gün wideo çekip meşhurlanamdan soň gepleşige çagyryp ýatyr diýýäňmi?
Sen kim? Nireden?
Meni atam Noýa ýetişedi, Aşgabatdan.

Çaglymdan bäri şo stil.
Doglanňdan bäri. Doglandan bäri.
Gyra, gyra saçlar yranok. Diňe göni. Be. Uçurymda-da, hemme ýerde-de. Söýgüliň barmy? Söýgülim ýok. Aýalyň barmy?
Aýalymam ýok, öýlenmedik.
Instagramda, TikTokda, Linkda. Patlabam aýalym ýok diýýäňmi? Aýalym ýok ýaly.
Gyzlara nädip lak atmaly?
Gyzlaram ýöräp barýan görýäň ýanyna barýaň. Salam doganjan gowmy ýagdaýlaňyz? Edil meşhur bolup barsaň tanadygam bar we tanadyk. Gowmy? Salam isýäň, gürleşýäň, namrat isýäň. Boldy, şoň bilen hem gidýän. Lak ataňokmy? Lak eýýäm barlanmy? Men barsam tanaýarlar-da, atama siz gowumy zat diýip. Hä, seniň baranyň uje lak atanyň bolýar. Hawa, baranym meň lak atanym, söz aýtmak gerekkä.
Iň bet lak haýsy?

Aga ejeňe giýew gerekgämi diýýär. Gerek däl diýse. Gerek däl diýse boldy git diýýär.
Ikinji lakyň ýokmy? Ýok, ikinji lakym ýok. Birje sapar lak atýaň, gowunýanokmy git diýýär. Bir saňa şans berýän, o-da bolmasa. Git diýýär. Wajyp soraglara geçes. Uruşyp gördüňmi? Urşup gördüm. Urlubam gördüm.
Erbet taýak iýip gördüňmi? Hawa.
Gördüm. Kiçi wagtdan. Okuwçy wagtdan.
Ýüzüň näzirek boldy şo wagt? Burnum döwüldi. Çala şujagaz ýaly gyýşyk. Kamyl wideoda görünýän üç zady tanap gyýjak. Bir kişi urdymy? Ýok iki.
Ikiye bir asylda. Ha.
Okuwçy wagtym. Soň ýekeme ýeke tutup urdyňmy? Soň görmedim olary men. Şo sataşdym şonda soň göremok. Ysman üçin. Gaçyp gitdilermi? Ýok, gaçyp gitmediler, urdular, ony gitdiler.
Wajyp soraklaryň iň wajyp soragy. Näçinji klas sen?
Men gulluk utam 2 ýyl bolup gelýär.
Näçe ýaşyňda sen? 21. Toý etmeli wagtyň gelenmi? Aý, nesip bolsa.

Şu wagt okuwyny okaýan. Maňa okuwyna gatnaşmak nesip bolsa almaly.
Arabaň barmy? Ýok.
Maşyn ýok.
Aljakmy? Aljak nesip bolsa.
Bu ýaly reklamalar edip näli maşyn alýaň?

Onda wiza çekip okuwa giç galaňok. Ýa okuwa gidenok, gutaryp makuly.
A waşe umuman näme iş bilen meşgullanýaň? Eşik, eşik satýan.
Näli eşik?
Oglanyň eşigi.
Ýa magaziniň bar. Bar bar. Oglanyň eşigini satýan.
Şu bulagerçilik zady öwrenmäkäm eşik satdym.

Ondan giç galanyňda papaň tutugurýamy? Ýok. Kakam ýok, ejem bar meniň. Kakam ýok, ejem bar. Ejeň uranokmy?
Ýok, ýok, ejem uranok.
Saçyňy kime aldyrýaň?
Bolýar, duraý-da ussada, maşyn saklaý-da.

Eý bara. Özüm prdumt edýän-dä, durmuşdan alnan-da. Göçüreňokmy?
Göçüremok hiç ýerden, özüm prdumt edýän. Ýagny public zatlardan alaňok. Ýok, ýok, ýok. Maňa diýýärler, kän adam TikTokdan, Instagramdan söz ugradýar, şuny aýdyp beräý, şuny aýdyp beräý, şuny. Olaryň hiçsini aýdyp beremok men, hemmesini özüm düzýän, durmuşdan alnan, real zatlar.

Agzalardan sorag rubrikasy, ýagny seniň agzalaryň seniň wideoňy aşanda sorag goýýa we bu sorag şolaň birisi.
Berdi.
Rožaň nämaý?
Aý, obysnyý adamyň rožasymy? Allajanyň beren owadanlygy.
Owadanlygy. Owadanlygy.

Ýöne ol ýaňky meň çykarýan wideolarymy şoň ýüregine-de gowy degipdir-de, şundan durmuşdan aldym diýipdir-aý, şondan meni atmyýaç edip, şu atan nol ýetmiş ýedi diýen zat dogry zat diýip öz storisinde goýupdyr. Men oňa ýazdym, agam sag bol zat diýip, şumadam ýazýan agam jany sag bolsun, işinde üstünlik.
Beren ýoly näle?
Beren ýoly? Maňa ýaşlara ýol diýip, saňa ýol beripdir. Maňa-da beripdir. Men entäk düşünmedim. Şonda senden soraýan. Saňa beren ýol näle? Aý, beren ýoly menem düşünemok soň. Asfalt barmy ýolda? Hä, o sen o ýoly diýýäňmi? Bilmedim, näle ýol berdi o? O ýoly asfalt barmy? Adam öýen ýoly bala. Ýöne oň beren ýoly eýýäm kelläň beýnisiniň pikiriň boýunça gidýän. Pikir ýoly bolup gidýär, pikir ýoly.
Gowumy şo pikir? Pikir gowy.
Gowy zada pikirlenmek, pikir birinden maslahat almak. Gowy zat şo.
Şu wagt özüňi ýyldyz duýýaňmy?
Haý ýog-a. Adamlar tana ugrady. Onda baran ýerinde salamlaşýarlar, tanaýarlar.
Kesel bolaňokmy? Ýok.
Ýyldyz kesel-ä degenok şumadan. Degme agyrsyna.
Saçyňy näçe manada aldyrýaň?
Dag sowgan mugdaryp berýär. Ýedinji klas sen bäri. Yhlas diýen parahmahyryň bar mugdaryp berýär. Aý hemme zadyň mugtlaý seni. Sen men mugdy edýän olar maňa mugdy edýär. Üç günden bir sapak aýyrdýan adam. Kontak diýip durýar. Üç günden. Mugt.

Agzalarymyza bir zatlar diýjek bolsaň ýa maslahat berjek bolsaň rowny ýetmiş ýedi sekunt wagtyň bar. Agzalarymyza Hemmäňiz bales edýäňiz sag boluň fanatlarymyza laýk basýar kommentariýa repost ýazýar hemmesine sag bolsun taňar ýakasyn köp köp nesip bolsa öňümizde uly proýektler bar uly wideolaram çykýar ajy hakykatly ondan soň her hili durmuş waka hakda hemmesine-de gollawlaryna garaşýan agzalarymyň.

Blogerçylyga başlamankaň, adamlar näli seredýärdi we ýyldyz bolandan soň adamlar näli seredýär saňa?
Blogerçylyga başlamakam kän tanyşym ýokdy-da, bir on-on bäş adam tanyşym, dostum. Blogerçylyga başladym-a. O onunjy klasda, dokuzynjy klasda tanyşan dostum, zatlaram jaň edýär-de. Öň on ýyl mundan ozal jaň etmeýärler, jaň edýär. Şo taraba bar eken ýöne. Öňki sanklar. Täze tanyşlaň köpeldimi? Hawa.
Köpeldi täze tanyşlamak. Arasynda baý baý beçeler barmy? Esasy adamkärçilik bolsun baý baýlyk hökmanda.
Seniň pikiriň boýunça top üç türkmen manysyz tiktok bloger.
Aý hemmesem gowy la.

Reklama däl agam. Her wideoň üçin. Näçe san kişilik berýä.
Aý Gadaý agama ýekeje beren sowgady bar şu malam. Hemme wideolarymda bardyr sagat sowgat berdi. Başda tanyş aýamda-la şondan bäri elimde. Roliksmi?
Roliksdenem gymmat bolanmydyr kožunyjy. Şondan bäri elimde aýyramok. Hemme wideomda bar. Näme koža ol? Grant Three sowgady.
Bilen pyton kožamy bir zady ýoga. Çekirtgeden. Çekirtgede.
Toýlara näçe manada tans etmäge çykýaň?
Ýa toýa. Puluna tans etmäge çykamok. Ýakyn dost bolan toý boldy, şonda edilen tans. Şondan soň toýa baramok.
Meniň gören wideomda gaty energiçne. Ýa saňa köp pul berdiler, ýa sen witaminly suw boldy köp içdiň. Ýok hiç zat içemok öz borçum şol обычный. Öz borçum şol.
Meniň hem toýuma gelip onda şeýdip tans oýnap beräý. Nesip bolsa.
Aýtsaň bararys. Özüň toý etjekmi? Aý nesip öl gülüp atyrda. Nirä barsam öňümden bep-belli çykyp dur diýýäňmi?